amen amen simudza ruoko rwako pakagamira ipapa ramba ukasimudza ruoko rwako timbotauraa

130 ndovapinda baba thank you very much uh, director of ceremony maita basa master of ceremony maita basa mwari wenga akuitirei zvakanaka uh, Kenochi, Kenochi Wanase, ndiregerere zvakare na director of music muri pano. Ndokumbira kuti mugare pasi mwari akuitire zvakanaka ukomborere akuendese kure. Ndomunamato wangu mukuru iwoyo. Panapa maona tatsikwa munoona mukaona varume vakaita zvakaita ana baba ashwara kuti mupinde mausi mavo a zvinonetsa ndambonzwa secretary general achiti hanzi nemuso manje ndiri kuya ikoko otherwise amirotivanosvika vakakusvika kosvika kuya

pamwe chete ndichigamushirawo maona pano ndina dr maume hama yangu zvese zvamuri kuona panapa zvese izvi ndiye munhu akanditrena kubasa rose is my mentor is my tutor is my teacher He's my prophet, he's my healer. He casted the demon that was in my chi, in my vein. Chiremba, Mwari ngaakumbokuendesai kure. Eh kana ndikafa handimbovigwa kana mzimu. Amen mama zvakanaka. Uyu murume ndowandobvumira kuti kana ndiri muguva anogona kutaura akatsika pamusoro peguva rangu. Handimboremerwa netsoka dzake. Mwari akuitirei zvakanaka chiremba. mwari ngaendese zvakare kana govero rechrist alive riende mberi ipo panapa tina vanhu vakawanda asina kumbira tamboziva tina chairman vekuorganization yedu efizz archbishop dube e, sanganai nevanhu ndo mukuru harare yose kana vari baba tsine vakatotendeuka last week vakati havachada kunamata kuchechi kwava vakuda vanamata kuno saka varere maoko mubve maenda kujorodhani e mubve maenda kujorodhani mamatsine mukuba ndakukuonai huyai kuno uya vanhu vanongofunga kuti vabatsine vaibhachura uyai vakuonei Ha? Wo mama wamboenda kunoyamwisa so right vanika chechi. Pana apa tina chairman baba Marufu ndofunga munowaziva FICZ it is an indigenous masangano ema indigenous churches ose ari muno munyika yedu yeZimbabwe ndiye mukuru wedu ndiye chairman varerewo maoko ndinogamuchirai but amai handina kuona mama mbouyai mbouyai vanhu vakuonei vanoramba vachikuona chairman vari vega makore ese mbouyai e eh, mbouyai thank you thank you roerai mama marufu maoko handiti maona kuti vanhu vacho vese vakapfeka magirazi inongorimba yevanhu vakafunda hakuna asiri dhokta kumba kwavo zvekuti kufunda kwavari chachikafu havadye chimwe chinhu kunze kwekufunda maita yenyu mama tinotenda garai pasi mwari kana vakuitirai zvakanaka eh, munofanira kuenda kure nhasi zuva remayuth hadii kana tichiti chechi tinotaura mayuth pamusoro iyi eh, ndinogamushira panapa viewers all over the world we are on live streaming kana muchinge muri pafacebook ye st john apostolic church of the whole world i greet you in england baba sisi mamtsunge australia baba chirairo our national leader europe baba apostle manyarara matime ose ari kueurope ari kucanada ari kuamerica mwari kakute zvakanaka national leader badze south africa national leader baba mukwekwe south africa national leader mozambique national leader zambia national leader botswana baba chiwetu aposo chiwetu baba national leader baba bileng ndiri kukumhoresai tiri panapa kuda kuti ihave invited you to be part of this agglomeration tive pamwe chete tigonamata pamwe chete apostle magombo muri pano my son ndokutambira apostle baba matimana muri pano ndokutambirai baba zvakare apostle baba baba pindai marondera muri pano ndoda kugamushira central committee yose imbo yambomira pandikuonea ndakakuonai muchiri vakomana vamwe wacho nda vanga vasati vanga vasati vakutoziva kuti vasikana anonzi musikana anomoswa achinzi chii makanga musina kana ndebvu dzewhite makanga musina kana ndebvu dzewhite nhasi uno maavanhu vakuru vakura Chechi haisi kuya kwamakatendeukira muri kuya kuya ndokune midzi yechechi patasvika ndopakutangira mapasi anotanga kubereka zvibereko zvesvoro kana ukaona wasvika pazera iri hauzvitemere nyora dzamangoromera unotemera vazukuru nevana kuti kana wamutswa iwe ivo ndoo vanomira kukurwirai wakagara pasi wakabhara fo amezibatwa zvakanaka kuda kuti chechi patakamira iko zvino izvi ngaiende mumaoko mesunday school ngaiende mumaoko memayouth ndizvo naye apostles director dr tembo muri pano protocol kwedu our internal protocol pana pazvakare ndiri kuona mune vanhu vakawanda vane masasi kakwanise kutaura pana because of mabasa avo handiti ndoda kuti ndikugamushirei nerufaro honorable minister for mid which means ministry of infrastructure and development ndaikumbira kuti mboya kuno vaministers mese muri pano honorable minister for prosperity baba maunga director for finance uyai kuno iwe muri global finance director ndokumbira kuti muye kuno chechi ngaimbonamata pawakagara ipapo namata pawakagara ipapo ingonamata pawakagara ipapo kuti baba vari kumusoro kudenga maitei nekuti zuva iri ndariona nhasi ndinotenda kuti mangwana nekuswera mangwana ndichaona zvakare ndipewo simba ndigone kufamba ndikunde kubva patiri tiende mberi maitenyi mwari Director veAgriculture muri pano. Muzvare eh, Murerwa vanokubata chete nhau dzekurima kumapurazi atakawana mapurazi atakapiwa nehurumende yezimbabwe takati isu chasara chete iministry yemamines but takatogara kudhari tani mamaini anokwana kuta mangani but ndakadoneta mamainziwa kuti anofanira kuti aende kune ana amai kureva kuti ana amai mamainziwayo ndoda kuti ave enyu asava mamainzi anonzi mamainzi aya anofanira kuti anga ari echurch e, e, ndoda kuti ari echurch asava ana amai saka munofanira kuti muchitora mapepa muchinje mapepa kubva kust john mines aende kuwomens minds but vari vana mai vemsenjoni mapabata kuti tikwanise kuimpawa ana amai varume vamaona nevakadzi vakabata mabhosvo apa vana ava ndeve signals kureva kuti kana kuri kuhurumende yekudenga vanonzivo ndo vanotungamirwa nemutumwa anonziye soromoni nadhavhidha baba wake kudenga kunorira mabhosva amaona hakuna hurumende iri pasi pezuva isina mabhosva mukavana muri chechi musina mabhosva zvinoreva kuti hamuna inonzi hevenational government hamuna hurumende yekudenga yakakumirirai Chinhu chamanzwa chichirira ichi chinoburitsa mudzimu kupfuura kumwaya vanhu mvura kana kumwaya vanhu mhiripiri iroro bhoso iroro rega rakadaro soyo inonzi bp brass band ndiyo ngoma iri kurira kudenga zvandiri kutaura zvino izvi kana ukaita rombo rakanaka ukafa ukaenda izvo takupfirira chinhu chinonzi st john kureva kuti wakutanga kuona even the regale yakutanga kutoita sei iri kuchinja isingasiye payakatangira asi yakufanira manje kutanga kubva yangoti haungati iwo wakapfeka rigari yayo yekuratidza kuti wachinja iwo oramba njere dzako hapana dhongi rigagare mukati menye rigari yakadai zviite zvakanaka hazvina ah, kumbonaka zvakati bakamana apadzo noti uchiri kunzwa here madam ah, ndoda kukufarirai madam director veeducation mama muri pano madam rayo vauchirewo maoko madam rayo mutumwa st john group of schools ndiye mukadzi nekuti zvatiriita isu kana tiri kuchechi hatidi chichechi kachechi tuchechi tinoti kana twakatarira vakadzi tinoona vakadzi sezvipuka toda vanhu vanoti kana vakaona vakadzi vanoti ndo mudumbu mandakabva omunaini manzi nyakwedayasira amai vako ingovapo respect ndinokufarirai ndogamuchirai uh, eh, madam dr rayo church ikaita vanhu vakawanda vasina kufunda munogara muchirovana thats why ndakataura kuti gore riya unoziva kuti ndaive nemota dzangu nhatu ndakabva ndataura kuti dzese ngadzitengeswe ndobva taita mwedzi mupfumba mwechifamba netsoka kuti titange kutenga the first stand yechikoro pachechi ikangotanga kufunda chete zvinoreva kuti hapasisina iwe tiseke e iwe uri brafuru e misoro unenge kotapiya ukanzwa vanhu vachingodaro ibva ungoziva kuti simba reasina kuenda kuchikoro rinotangira mumagokora make omu richidzika kuenda kuminwe because paanopfumbatira zvibhakera ndopanotangira mafungira ake amen amen rwera mukadzi ari pano maoko honorable minister you are such a great man of god munhu uyu ndaida kuti dai mwari vakuendesai kuri vakuchembedzai maona vazukuru navakwasha venyu ndo munamato wandinogona kuita chete panapa handiite minamato yemari andinoziva ehe handiite minamato yemari ndinoita minamato yenjere njere dzinogadzira mari wozikaita vanhu minamato yemari vanodya mari yobva wapedza kana kungoerekana adirwa mari obva atokanganwa mukadzi wakapiwa iye wobva atonotsvaga umwe kana atsvaga umwe obva akanganwa wakapiwa akanganwa wakapiwa mari haina matiro munhu kuti ave nayo bata munhu apadzo unotaura kuti kana unga uchifunga kuti panapa panonamatiro vanhu kuti aite mari ibva wakanganwa tinonamatira njere mubate mubate musoro wake bata musoro wake kuti funga semunhu amen Deputy, Deputy Minister kana chiti honorable minister ndechitaura kuti murume anokudzwa ari minista kureva kuti mushumiri mutungamiri wehofisi iyo maministers haangowanikwa chete uko Ini ndakaita rombo rakanaka because I was baptized in the fire of Chimurenga one ndobva ndaita rombo robva nabhabhatidzwa in the water saka zvinondipa simba rekunzwa manyukunyuku kuti zimbabwe iri kuda prayer utungamiri hwezimbabwe unofanira kunamatirwa takaita imwe nguva yatakakakisana nharo chibva kumhondoro vanhu vachitaura kuti hanzi bhozi Ini nharo dzandinadzo dzinotangira pachinhu chagadzirwa nemunhu chinonzi chinogona kutaura kuti nhasi hakunaye bcause kana simbi ikati hakunaye indoti kunonaya tuisagoyi remembe vanari muminisat kuti takaenda kumusangano wemisi mitatu vanhu variko vakataura kuti masvikiro ari munhu akataura kuti mvura yafe yakanaya isu tikabva tataura kuti tida kuzadza rukova saka tibva ipapo isusu two days takabva tazadza rukova ndobva vatanga kufona ndakaona apo six eight calls and text yekutaura kuti mazadza rukova saka imimi ndimi matoo masvikiro emvura tikataura kuti usvikiro hwokusvika nekusvikirwa zvinhu tu zvakaita sei isi hatisvikirwe tinotosvika panzvimbo panonamatirwa tonamata kana tanamata baba okudenga watiratidza zvina kuti zviita honorable minister you are such handizive kuti ndingataura ndichiti chii bandoda kuti amai ngavanyasokubikirai zvakanaka vakuzvarirei vana 14 muita sekunoveva ehe ha panyaya yevana 14 vamwe vavakatakachinja vatakachinja kuti vana 4 but mari yacho kuchinja hasi kuita sei saka kana musiri kuda kuwinza mari vatiwedzere vana kana mukawinza mari kuchechi vana torizvisa vana bata munhu ari padhuze neoti munonzi baba ndlovu here wekumasvingo vakomana vamuri kuona vari apa vakomana munozviziva here baba ashwara kuti we are the first Zimbabwean, not indigenous church, Zimbabwean church. The first church kutanga kudzidzira zvekuridza mabhosvo. Zion haisi yemuno ndeSouth Africa ndoba yakafanana baba Samire Mutendi. Salvation Army yakabva kuAustralia yakauya nevarungu. St John is the first Saka you are on the right side of the history zvekuti during your time in the office zvamanga muchitarisa time muchiti hazvadadai ah, ndofanira kuchienda kufamu ndonogara kufamu munofanira kumbogara mumboona chimwe chinhu chamaona chatanga muri muhofisi kana ndichinamata hapasina hapasisina imwe renge yamuchamboda kuti munamatira kuti muine kosi kwamakabvawo makangosimudzwa kuti musvike pazuva ranhasi rekuti mubobvuma kuti vana avavo ndofuma pamakatanga kuenda kubasa vanhu avo vasati vatanga kuvhura chechi avo but pane chamatoona nhasi chikuru chekuti we are the first not indigenous church the first church in zimbabwe kutanga kudzidzira mabhoso aya mabhosvo asichinje kutamba musatambe nengoma even tikaimba tikaimba se ngoma yechidi ndiyo ngoma iri kumirira kumusoro kudenga munoziva kuti mutungamiri gabriel yamaridzaiya iyaya Haruzi rumbo rwokutamba because Gabriel ndiakaya kuna Maria muNew Testament 2029 years ago. Gabriel ndiakataura nepahwindi akati mhandara Maria waropafadzwa kwazvo. Hona tarira uone wasanzwa nokudenga. Ndangonzi ndikutaurire kuti uchava nemhodzi mwana mukomana anonzi Emanuel Jesu Kristu waropafadzwa. Akabva aenda. Gabriel futi ndiye akauya achifamba nemutumwa wechechi ineyi. Saka kuti tisiye ngoma iyo iriyo iri kurira kudenga hazviite. Muporofita Isaya 5:13 vhesi inogara ichitaura vanhu vakawanda inoti vanhu vangu nekuwanda kwavo vapera nokushayiwa zivo. Bvunza ari padyo nokuti une zivo here? Nokuti pano panyaya yekuziva ndoinoda kuti vanhu vazive uri kuona kuti ezvino izvi mamachechi vanongotanga kupfuura nepano akangoona magemenzi akuti unosonesa gemenzi raaona but azive authority iri mupatani regemenzi iroro nezvarinoreva do you know kuti the day that i dreamed about this gowns zvinorevei muri kuona kuti munhu wese ukaona iwewe waverenga nhau yemukomana ainzi mukoma namoses aroni vakaitirana nharo navamwe zvikanzi takuona kuti mukuri wene ndiyani ndokubva vangani vaita nharo dzakakura zvekuti tu zvikanzi ngatisunge itsvimbo idzi dziri dzemuchenjeri dzakaoma dzasaruka ndo mangwana kuseni pavakaenda ndokusongoona tsvimbo dze dzakabuda maruva epepo ndosaka makaona britain vakatora kora yewhite vakaisa panguo yepepo vaitaura kuti this is a royal complexion royal color you are not allowed even ukatenda kubritain hakuna munhu mufundisi weanglican anenge asingapfekei yakatangira patsvimbo yakaoma yakamera maruva epepo kureva kuti the foundation of the argument that youare arguing even the devil kuti hauna power rekumisa chinhu chiri kunzi namwari chinofanira kuenda kumwe nekuti mukati matiru mune vamwe vanhu vachine chiporofita kenel chekuti ndisimukire ah, garai zvenyu chef garai zvenyu chef hoti ndisimukire zvino ndaona mune chiga cherufasu baba kunenge vanditi pari kudiwa dhaka repane yambuka nemombe mombe dzichayambuka kuenda kusoka iti kunobaiwa chiporofita che chekudhara chekudhara chakapera kudhara che chekutyizira vanhu kuti chechivepo events maprophecies anoendesa chechi kumberi ndotinobhilivha nawo isusu kufizz kumbatanidzwa wedu wamuri kuona une varume wamuri kuona vari apa vakuru vemachechi ava nana mai vakadai we believe in that atidi vanorwa vachikuchidzirwa unodhaiva motikari ndinoona murodhi gumba wakapfugama baka makanaka muri kudenga ndakuenda kuharare Asvika kuti bana Samura ada kuenda muna Chiroi, unoona asvika chipezi kuda kuuyu munamato wanamata kumbo wapera kudhara munhu usati watoburuka kana kombi wapera nguva church church all over the world whoever is connected on our Facebook this time unofanira kunzwisisa kuti Church is not about kutaurira vanhu nyaya yefuneral kutaurira vanhu vanhu vanoprotectwa nedivine protection kana ivo vakagara mudivine environment and territory as long as usiri padenderedzwa usiri mukati medivine fence youare going to die like an anti unofa but kuno manje hatina vanhu vanofa zvekumhanya taurira mbuya vako chaichai vambuya vako ukaona mbuya vako izvozvi vari kunetsa vainetsa musha ezvino ari kunetsa kuti kumbuzi chipoko izvezvi zvimwe zvipoko so zvatobuda kugara kumafo kuti tikaramba tiri pana paso tinorara chinopokoterwa nanhasi ati kutaura zvine izvi taura ambuya yako kuti ambuya zvanzi izvo nomunhu wamwari hatina kana zvese zvokuswera vanhu vachinetsana nekuti tinadzo n'anga dzatinoziva dziri kurarama muvanhu profeta isaya 55 iro vati munovaregerei vanhu vachibvisa mari vachitenga zvisingagutsi kana wada kuguta pfugama utaure baba wako mweya kushandirwa wakugara pamunhu unongogara uri pamba pemuporofiti musi unofa muporofita ndopauchazonyatsoona manje kuti o oh, ndakaira asadai ndakadzidzira kuna matandeko wana nguva uve nepower taura munhu apazoita unofanira kuva nepower nekuti kana wakunamata ah, yererewo ana mai mbonyarai mbonyarai ana mai viewers all over the world whoever is connected on our facebook

Wherever I see the sunga ito luga mshirei. Rwere melda zedi maoko. Mara kuitire zvakanaka. Mune basa rakanaka ramakashanda, muri kushanda rabai muchishanda. Kuriko kudenga kunoendwa Mwari ari kutaura kudaro, handizvo zvere? Izvozvi panapa ndaona dambudziko rakakura riri kuda kuuya mberi kwatiri kuenda ameno ndoporofita angu iroro ndoda kuti muriyore pasi zvakanzizve nezwi 2020 zvimwe zvirwere zvakaita fungana hiv aids zvinenge zvakuwanirwa mushonga zvaakuenda but teraunzweka but pakanzi pane zvimwe five zviri kuuya ndikutaura nine years chii ako zvirwere zvakatapakana zvamunotana ana korona shizhe musambotamba nazvo zvaye zviri kuuya kuno kumusha musambotamba wosi denda riya riri mumhepo zvandiri kutaura zvine izvi nyika ine indaona yaita dambudziko batire vakadzi vari kunetsana kana kuti vakanetsana nevarume Ndaona vakadzi ivavo vatanga kuita hondo yakakura kumachechi kwavanonamata zvekutosvika pakutorera vafundisi vari kutungamira machechi vakadzi munyika iyi kana uchinzwa tsanango unonzwa tsanango watsirwa zvakanaka ndati chii ndati ndaona hondo yavakadzi vakunamata vanonamata vacharwisana nevarume vaipa zvigaro zvokunamata kusvikira mamwe machechi apera kupara kuti chai iyo hondo iyo hondo iyo ukaona yauya manje yandiri kutaura yevakadzi vanonamata vanozviita apostol vanozviti pasta profetes vanozviti bishop kana muno muchatomboiona honde yachoiyoyo hondeyo ndiyo hondo hombe ichaitika kuvanhu vanonamata vemachechi wapabata zvakanana amene wabateera zvakanana pane zuva ratanga tambotaurira nariya tikati murume woga woga enda unorara pai pachi pachii pachishanu ini ndaona vanhu varohwa neshamhu yakakura namwari zvouzopedzisira vava kuti zvamunofanira kusaita nemusowo furaidi muchatadza kuzviita izvo nemusowo svondo mande chipiri tacho china tacho kusvika mugovera musowo svondo Taura hama yako kuti unonzwa Hebrew language here iwewe? Vazvinzvera. Vana vana chii? Mabata chii? Ndiye mupanza mabata. Mati. Ndaona muno chiratidzo chegate rakadai so richibhoira vanhu vechirume vakaita kiu vachichuhwirwa vachinwa ndokufunza kuti zvinorevei zvikati chirwere ichocho chichabata vanhu vechirume vakawanda mucharowana uchinziwowa kune kwawakaenda wakaita sei ukanosungwa tai but pasina munhu akakusunga tai wazvisunga wega wepache zvako urunzwa chikoro fiei

ndoda kuti munosumuka ipapo mwaorera maoko mogara pasi mosumuka mwaorera maoko mogara pasi mosumuka mwaorera maoko mogara pasi zvine zvazvinotaura sumukai mwaorere maoko muchivafarira

Kuyadu gamushirei, gamushirai, ee eh, gamushira mudzidzisi, gamushire mudzidzisi, gamushira mudzidzisi. ITP, ITP, ITP, can you provide one uh, eh, contest, contest, contest, director? Ndipe one contest.

haleluya haleluya sendi joni woye kupinza kushandisa nguva hoye 2020 hoye amen

Archbishop Taengo handi manyatsonzwa kuti shandisa nguva nekuti chinhu chose chakanaka chine chii chine nguva ukangotadza kusenzesa chete nguva inopuwa nachobva mwana wako zvichakuomera kusvika pakaipisisa ndiri kuda chaizvo kuti pazuva ranhasi tisati tabva pano tinamatire nyika yekwedu Tinamatire utungamiriri hwedu mahofisi mavanonogara mwari varodze njere dzavo vasunze muzuva rakauya iri kana mishonga yemuzvipatara izare kana mvura dziri pasi apa maboholes anofanira kuchera ngaachere mvura ibude Zimbabwe iri kuda munhu womuno munyika yezimbabwe anonamatira nyika yake anoda nyika yake kwete munhu anoti kana asvika pano pekuti akutsvaga kudya kunwa akutsvaga mbiri anoti kana asvika kulondon anotora nyika yake woita nyika basa i was in canterbury i was in italy kurome hapana pandakamboona pakadhirowa munhu mutema and hakumbofa kwakaita munhu mutema anofa akaita popo even mukaita say they will never accept any black skin kuti tore nhano enda pamusoro saka kana taunganidzwa zvakadai taunganidzwa nababa vedu ari kumusoro kudenga vakachiva our culture yekuti kana tikwasana tinomhoresana kazwai amai kazwai baba naatezvara tibva tauchira nambo yatiuchira izvozvo ndozvikudiwa nababa vari kumusoro kudenga Nyika ino inogona kushaya shamwari dzekure nhasi uno kuaustralia havasi kukwanisa kuziva kuti vakarohwa namwari neshamwari wezuro pakaita kutsva kwakaita four months nyika yechitsva itadza kudzimura vakaita three days vakaita mafloods dzekuti zvinezvi vakatadzawo zvoi zvafamba sei zvandiri kutaura zvine izvi vari kuserebreta inonzi svondo romurume womwe murume svondo romukadzi womwe mukadzi inonzi iyo bishalization vamwe vari kuenda vane shato vachiti ndanzi mai vangu vamwe vari kuenda nema mune mbongo vachiti murume wangu vamwe vari kuenda nekadzi vachiti ndiye mukadzi wangu kuno kumusha kwedu zimbabwe hatiite izvozvo kuno kuno tinonamata mwari mupenyu anorarama anoziva kuti mwana mukomana afana kutsvaga mukadzi wanoroora wobva vamukwasha wokumusha ikoko wobva waroorwa wobva wamuroora wekunyika iyoyo saka ini ndiri kutaura viewers all over the world wherever you are i know you are there in australia i know you are there in new zealand with church i know you are in ireland scotland ndiri kuziva kuti we have got a journey that we are going to travel a journey that is just very close you are going to jamaica kingston endai munotaurira vanhu variko kuti kudenga kune munhu ariko anonzi mwari agere pachigaro chekutonga anotaura kuti there's no same sex marriages there's no peacilization kana zimbabwe ichifa isina mari ngaife isina mari asi iri pana mwari kana zimbabwe ikafa isina kana pirisi ngatiperei tigonogara zvakanaka ukatinyani mberi pakutambira mbari mari dzengochana pakutambira mari dzine maconditions Mwari bata muna kuti hausingoshandi here bata muna bazvino. Amen amen. Amen amen. Kana njere dzisina kupfuma Muridzi wadzo anova murombo, njere dzikapfuma, muridzi wadzo anogarika. Wakabata zvakanana. Vamwe unonzwa vachitaura kuti nekuti muri kuona kuti chechi yoga yoga yakauya nemutumwa wayo ino yakauya namutumwa st john inoita zviri kudiwa namutumwa st john zvaanorongerwa kudenga ndozvaanorongera vamwe yes. aizive kuti kana vekokoko vachiita zvavari kuita moti not kune vanhu ane mweya wokungogara vachitsvaga zvinhu zvinoonesa unofunga kuti zvino zvikozva kuti mbeya kwaesemuka ungagari mumbeyo neyo motikari yakati vani murume wakugare mumbeyo mukadzi akachenjera akaudza kuti imba yake yaparara anoti chii nyangwe asi yakaparara nezita rani unoramba wandifande here nekonzera uri koka kora nekonzera masi

taura nemuromo wako there's no form of any weapon shall ever prosper hakuna chombo chemhando ipi chinofa bere rinofanira kutanga kutemwa nemusoro richatanga kusumuka kubva pamba pambuya vavo ndakakutauraiwa kuti uri munhu wemurume ukaona bere rechikadzira yekuba kwako

wozi kana bere raya kumba rinoratidza kuti anditori munhu e ndikada kuekita pachivanhu handizvose here tinoita zvechivanhu vati chako gara chete ukaona bere rauya hatidzike mapere isu kuti bere bva pano bvunzai kuti munonzi ani ikako tinozisira chete zvanaka kanzirai bhege ramapamba ritakure mapamba rinopa mai varidzi vako Amai wanzwa zvandataura? Eh? Wanzwa zvandataura? Zvandiri kutaura zvindiri kukutuma nekuti kana ukanzwa iwe kuti amai vako vanoroya taura kuti mama ndovanoroya handita sei? Unoziva kuti machechi akawanda akangozara vanhu vari kunyebera. Take this oil, this oil. Ukaona oil yawapiwa ichinzi holy oil.

n'anga dzakapfeka magemenzi inguva chete diki diki chete muri kuona kuti mukatarira mukatarisa kuti vanhu vane nhamo zvekuti dhu izvozvi ndikatanga kuparidza pana pane chirungu panozara vanhu but ukangoparidza ukapfeka gemenzi iri chete uchiparidza nechizezuru vanhu vakapusa vanofungidzira kuti munhu ari kuparidza nechirungu ari very close to god vasingazive kuti jizezura hachigone kuba chinhu chinogona kuba chirungu bcause varungu ndovakadzi vanhu kuita fis maiboba here maiba mari here imaiba manhanga magaka nemagunde nechivagemuyeba We are the indigenous churches. Let us pray for, for our country. Sumukai varume vese muri pano tinamatire nyika yedu ana mai garai pasi. Sumukai varume vari pano tinamatire nyika yedu. Kana mukakwanisa kundibatsira varume wana maposi. Ndibatsirei kwazo kuti timboimba rumbo.

yainamate zimba zimbabwe ngatinamatire nyika yedu baba wedu namuponisi komborai nyika yedu yezimbabwe mvura yekwedu ngainaye kubva mugore dema makataura pana tetrometroinate how bless your nation every seed that youare going to sow on the ground

Ngaripfuure munyika yekwedu, ngaribude munyika yekwedu, nhamo ngaibude munyika yekwedu. Amen, amen, amen, amen. Aiwa, garai pasi maitai. Mwari akomborere nyika yedu yeZimbabwe. Zvinonzi naJeremaya, ndakakupai simba ndimwari uyu rokumira pamusoro penyika yekwenyu vari kumozambique vari kutoparidza aburoke budati mwana fishtei vari kutorova basa inyika yavo yavo ngavainamatirei nyaya mvura yekomborero ino ngatiinamatireiwo zimbabwe yekomborero ndo zvakaita kuti tibude nechinhu chekuva nemubatanidzwa wamasangano tikakudeedza kuti ficz federation for all indigenous churches in zimbabwe vese vanhu vanotuka vamwe muchinga meda hativade vanotuka vatungamiri munyika vede hativade vanhu vanokonzera hondo mustreet hativade vanhu vanorovana nemaoko munyika mede hativade ngauve munamato waunonamata iwoyo Wozezi kunyanya kunana huruwe munhu akafunda akabate munhu mbaura akacheka zvingaite ungaite kwasekuru mdunge kunopiwa musoro womunhu zvingaite iwe akaenda kuchikoro munhu akaenda kuchikoro aenda kubasa kana ashaye basa vasenzese njere dzaakafunda dzacho kuita zvimwe zvinoita kuti zvabe zvakare britain chaiyo chaiyo history yayo yakawana kukudza economy yayo isenzesa home industry ukatarisa vanhu vari kumagaba kwasiya so vane mari kupfuura munhu ari kusenza anonzi dokta iwawo manje ukaramba uchinoza even izvozvi izvi indastry yakavharwa even ikavhurwa iwa una kumbosenza hauna kumboenda kuchikoro uri kuti anokutora usina kufunda akakuisa muofisi ndiyani kuti upote uchibadza feni nguva yekunge kuchitonora uchizvitsvaga kuti panopisa nepano ndizvo nguva ino ndakamboiporofita nguva ino iyi yatiri kutaura inei inguva yavanhu vasina kuenda kuchikoro nguva yavanhu vakaenda kuchikoro yakaita sei inguva yako izvozvi izvi enda unohodha fish utengesa kana uchinyara kutengesa fish zvigara kwekwee Gadzira iwewe nguva yekunotengesera fish kuwadzana kwausingazivikanwa iwe. Paunogara uchinetsa vanhu kuti hei ini hei handina kana mari hei kana handina kana chekubata washaya chekubata sei uri kunyara kutengesa fish nekwausingazivikanwa kuwadzana havakuzive inotengesera ikoko ove ove izvozvi izvi pano patiri panapa munhu anotengesa zvinhu zvinokurudza kuora haatengesa achiti hove hove hove unotodzimara rinonyura vanhu vachitomuka vanzwa vakarara pane munhu ari kutengesa hove iwa tokurotiko kudhara munhu anotengesa hove dzinokuudza kora anomira pano wombotanga kudzideedzera akamira pano kusvikira paita 20 minutes kana mwari akuitira zvakanaka 2020 gore rine ndorine dare ramakasunga rinonzi choka makatotsigawo nyika yekwenyu makatoitsiga nyika yekwenyu wamavata zvakanyaya iwe unoti baba abrahama baba abrahama wakunge asina nharo but funga yakatambika pai pai nekuti vanhu havanyatsoziva kuti loti naabrahama vanofuwa tave mwana womunhu mwe chete but veve vana vababa mukuru navabamii But nharo dzekusaziva kuguta rinendwa kana wagumbuka zvekusada kugara nama kana wagumbuka zvekusada kugara nama haikona kuenda kuguta rinoitwa mabasa asinokurapa chitarira one manje vakasiya munhu wakaenda nemukadzi wakaenda nemurama wabrahma nanhasi uno chiriko chiri chemunyu pamberi Ipo pano pane mumwe murume ane nharo asingaziye zvinoita kuti munharo pamadzwa yaenda kusvondo vanhu havaende kudenga nemari even ukaita mari yakawanda sei chechi kunyakuda wakabhadhara kuchechi mari yakawanda sei haufe wakapinda even muchitima chinoenda kudenga asi Munhu adyara mbanje anodhakwa nadzo. Munhu atenga komishewa wawo weseven days kana sindo anodhakwa nawo. Ukadyara mari muchechi iwoneka kuti mari dzakaita sei? Vhunza vhunza ari padhuze newe kuti uri kuziva here kuti kudyara mari unokuwa mari. Vhunza vhunza munhu ari padhuze newe. Waibata zvakanyara. Ndinonzwa kumba kwenyu ukabvisa iwe 100 US dollars kuchechi ukaenda kumba muri kurara muchitukirana 100 US dollars just a single leaf Varungu vanoti two and for every successful husband. That husband must be married to a beautiful blooded human being. Ukaita mukadzi ane ropa rakasviba kuti ndo iye ari mutsvuku fana zvakaita fanda munonzwa nederere munogara muchitedza hechi muchitema mazhizha so matete so muchidya zvine kutaiwaka wakatokanya kare zvinhu zvako hazvisi kufamba because you have got an argument back home come bring your offering bring your time imboita kunga munhu anopenga oone zvazvinoita ini chipo chatinongonacho chipo cha ndikapfeka sutu gore ndakatisa masutu angu ese ndakafundiswa nadokta maume kuti hakona kugara nemasutu two years une sutu uchii Vanosara uchipa zvidhakwa zvino zvitononwisa skido suit. Bvisa hembe uri kupenyu kuratidza kuti une rudo upewo vasina. Nhasi ndida kuona munhu anotaura kuti from today my spirit have changed. Kubva nhasi mweya wangu waita sei? Wachinja. Kubva nhasi unobva pamweya wangu wachinja. Kana iri nyaya yekupa

Kuuyu ari muguva uyu ana ndiani achamurangarira ndiani achamupawo credit yake hapana ndosaka muchiona keno takagara pasi mabishopu takawanda spereki takawanda uya tumene uya hundreds of hours hatisi varume amukona ati its a very big organization Nemhaka yekuti ezvine zviruno zvacho vapostori vese vanotamuka honye bvunza munhu ari pazvendo usaite sehonye handiozve yekuti ikangoona chii chakafa chete yekutosvika yakutoboora buri kunotanga kuda kudya liva fesi unonakidzwa iwe nekuramba uchingori pasi pemuti iye akataura kuti vapostori mwari wenyu haakudei kukuonai muri mukati meteni apa mvura ikatanga kunaya iye ndikatanga kuimba panapa zvimwe pfungwa chiteva kwawapedza taenda kupi ungade kuenda kupa uri uchidzirwa so

Global Finance Director in the Office of the Honorable Minister of uh, eh, MIT, uh, eh, MIT. Vana, ndoda kuzokoka zviri pamutemo signals iyi kuti vauye vakagara vakapfeka masutu kuenda suit yebasa suit yavo ndinovapa transport ndinovapa zvese ndinovapa everything iwill cutter for them kuti vaone basa ravakatanga kuti kudenga varume vari apa maticha avo nevakuru vavo vatonyorwa mazita avo kudenga kuti you are the foundation of the pp of st john apostolic church of the whole world kuna mwari ariko ee mwari anotara kuno kuafrica akanyaya kunaka nokuti akatochitaura kudhara jesu kuti out of the white cloud ill go to the black cloud

kuchata vanhu vachanetsa kuda kukuita mc tikudisable but foundation imi mafananidzwa neni mafananidzwa neni tino kuti taifamba kubva pano kunobuda kuenda mheno netsoka

You are part of the foundation. Ipapo pamatotangira apa. These are the flowers of the fruits. Ndopakutangira manje maruva. Amabanana kana ari maapple. Inzwa kudada nezvauri, dada nechechi yako, dada nenyika yako. Amen. fanira ini kwese kwanina kwese ndinoda kutoparidza ndakapfeka ndakadai zvataura zimbabwe ku zvinhu zvakaoma zvakamira sei nditaura fred yauri kuona ya ndakaimhirika inotaura kuti kumusha zvinhu zvezvo iri right hakuna mahesdoras but kune minamato yakaipa you are part of the history ndisati ndabva pana one minute yandiri pana ndinoda kukumbira kuti maleaders ese 2021 2022 its either uri kuzosanga uri pachigaro chauri kana kuti wakutobva ipapo zvachose ameni mandibata ndakabva kumacentral ezvinezvi ndabvisa vanhu vose vanonzi maprovincial leaders ekumanicaland hakusina imi munobva kumanicaland imi munobva kumanicaland imi munobva kumanicaland Hey! vana vari kumanikare nyati munyoraka munobva kumanikare futi hatizozo here zvandiri kutaura zvino izvi manikare ndaisina provincial leader mobva matonyora pasi ndozonotaura navo takupi takumhondoro if a people leaders are fighting for positions and territory I, the lowest positioned person, ndinoekta maekitire kudenga. Muchechi muno hamuna munhu anofanira kurwira chigaro. Boza hauna kubva mudumbu ramai kuona kachiya kepurasitiki. There's no provincial leader in Manicaland. I don't decide message. forget about it masendaram ndozvamunenge zvamaita handizvo sei esnesi uyai kuno uyai kuno uyai kuno itp ndipe chekutaurisa manya itp manya ipa munhu chekutaurisa hakusi kuvhurwa masangano iwe unoti chechi yatinotanga isusu na9 mosvika imimi nahwani moburitsa vanhu va muchechi kuti budai budai akuudzai kuti mufanomwaya mvura muzambara ndiani uri ani wakaberekwa naani uchiti zvigoita sei zvino uyu murume uyu manga muchiitei mati maikobata semuprofita muri kubata semuprofita indai munoprofita sere saka zvataka kubvisai pachigaro makaita sei Martin. Hapana zvakaita. Isu we are fully equipped down and up. Wapapata zvaanana. Taure vakomana vari pano kuManicaland vari kutungamira vari kunwa provincial leaders. Every assembly ndinoda kuti imire napastor wayo. Ndichazouya ko inini 2021 ndakugadza leaders. You are fighting for positions. Darling Dr. Tembo, ndikuda mijujuju yangu yese rumanika leyi. Take them in the buyer, muise matrucks, bring them back, pack them. Matero zvandataura. Ndikuda mijujuju yangu yose iri kumanika leyi. Take them, bring them, mozipaka. Hakuna lead anonzi provincial lead, they are fighting. ngavagadzire bhokiseni varwe handizvozvo here isu hatirwe we do tinoita zvekunamata so ndikazoona mudhudhu wakaiswa jishe wakaiswa jishe kana sugar then we start to talk from the chenamberi but next sunday midhudhu iyo ndiri kutoita amene mabatwa zvakanaka chete hapana munhu akaipa semunhu anorwa pachechi anotasa vanhu vakauya kuzonamata mwari kuda kuratidza simba rako iwo rekukuapoinda chechi yakapinda yatogadzirwa kudhara wopiwa position woda kurwisa vanhu neposition iyoyo pawo racho unenge wariwana kwana so masenda rao atakatopedza nayo iri kufamba zvakaita sei zvakanaka mapo apostol magumo makaona kuti makaona iri kufamba zvakanaka ndiko sei saka from now apostol zvamunoita manje netimu yenyu manje ingoitai kuti after tris after this tris ingoitai kuti manikalei mukaenda kufriday mazoenda kusadat autofo kusadat mamatopedzi musambobvunza kuti muri kuenda kupi musaudzwe zvekuita navanhu zvinhu zviriko tiri kuzviona pana manicarendi haisi kunamatwa manicarendi yaita mabhuu ari maprovincial leaders asi ini ndikuti kudhudhudhi yangu yese ndakakupai kuti kuita sei ndiri kuita beki hakusina lida haveni matero vatepo very good e eh, kana takuenda kumatombo kumatombo kumhondoro murume wese ari pano sunga baba kana munhu achinge ari kuchechi chechi kunoshandiswa inonzi yeobedience obedience ishoma pane yekuva docile munhu anonzi adocile anofanira kuti akanzi pinda nepaburi retsono anoita sei haabvunze kuti paburi retsono kana munhu uri mupurisa uri kugokwe ukanzi wenda kumazvembudzi 184 kilometers

ndinotenda zvangu vatungamiri wanei kugara pasi ndiite hendova basa kuna director of ceremonies muri panapa director of ceremony tisati taenda unogara pasi uh, Provisionita ndawana mauya newe murume ari panawo. Ndiani? Ndibamina. Abati ah, ndinowaziya bamina. Eh ndinowaziya bamina. Ndikoboresa iburifu. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Eh ndinotenda nokuungana kwatakaita pano. haleluya haleluya haleluya eh, ndinoitwa baba kunaka ndiri provincial leader ndiri kusouthampton eh, tinobata hedu zvitsvene tinoedza nepatinenge tichigona kuti tinge tichisusudzidza Eh, tinongoita zvatinenge takwanisa toziva kuti dzimwe nguva hazvinenge zvisina kukwanira kasi chatinoita kuzama tikaramba tiripo pamabvi tichingokumbirira kunashe kuti vange vachibatsira kuti tinge tichibudira pane zvatinenge tiri kuita toziva kuti tinobudira panguva dzose Haleluya, haleluya, haleluya, munotenda. Varwere baba kunaka maoko. Nhasi hapana munhu ari kuporofitwa. Nhasi hapana munhu ari kunamatirwa. Ndoda kuti umbotraya zvandoda kuti tiite panapa. Kana usati wabva pano unotsvaga paunoinda wega wopfugama wodhikleya kuna mwari kuti i was here he was here im going with you home ndanga ndiri pano mwari manga muri pano hatiende tese kumba unotosvika kumba ukatonogara ukatoona zvimwe zvafuna kubvira wamboona muupenyu hwako izvozvi zvawakaita izvozvizvi ndinozviziva ndaita chimwe chishamiso chandinetsawo maamai amai vadambuya vauya nehalf bagidi remari ambuya ivo mari yavabvisa inogona kuenda kuma 6 7000 Ambuya chai vari kutotadza kubvisa mari muhomwe mukubvisa mari mubhegi ravanavo. Ndavatarira ndikatarira mumwe munhu so ndikaona kuti kutamba nenguva. Chidhinha chako iwewe unofanira kuti kana ukasvika pana patendere unofanira kutaura kuti pane mari yangu apa. ukaona murume achiti pichis akwereta screwdrive akwereta chasara kuzokwereta manje igirlfriend manje chakubvisayo pamba poipa murume gagari netools box yake yese agare nezvinhu zvake zvese chechi ngaive nematende ayo so ive nepie system yayo ive nevanhu vayo ive nevana vayo ameni mapapana zvakanaka kana pane munhu ari panapa 2020 kune vanhu vanotiwo ini ndanga ndagara ndine dambudziko handichose here rekusaita vana uya novataurwa vaita sei ngavaita sei ngavazotenga chii preparation izvozvo dziwa haubereki hazvine ndambu yaishave chingava chii izvozvi nhasi mangwana mande mashopo emaindi ange akavhurwa ichotanga kutonotanga kutenga pendi remanapukeni manakuiresvana pendi titende kuna mwari